Wëllkomm, hei ass den Rat der Vier an mir hunn haut fir iech e klenge Review vun Scrap Mechanic! Basics.
Scrap Mechanic ass e Spill dat vun Axolot Games entwéckelt gouf an op Steam am verhaasstene Early Access System d'Liicht vun der Welt erbléckt huet. Verhaasst? Ech meng mir kennen all guer déi si. Am Moment ass et op Steam fir 19,99 ze kréien a mir hunn et fir iech getest.
Gameplay. Ech muss zouginn dass d'Spill sech am Prinzip ganz gutt spille léisst. D'Basisfonktionnementer vum Gameplay a vun den eenzelen Elementer am Spill sinn u sech och zimmlech einfach. Aus den eenzelen Elementer loosse sech awer a kuerzer Zäit relativ komplex Kreatiounen erschafen an dat mat enger Villfalt u verschiddene Funktiounen. Fir ze bauen stinn engem als Basis eng ganz Rei vu Bléck aus ënnerschiedleche Materialien zur Verfügung, et gëtt Holz, et gëtt Metall, et gëtt esou Alu-änlech Küben mat deenen ee baue kann. Hei spillt d'Gewiicht vun dem Material och eng wichteg Roll, wann een zum Beispill eppes baue wëll, wat spéiderhi fléien oder soe mol schwiewe soll, Thema Gläichgewiicht. Zousätzlech zu de Bléck gëtt et eng ganz Rei vu Réier an Tëschestécker an Eckstécker a sou weider fir eenzel Deeler mateneen ze verbannen. Dat wichtegst fir déi méi komplizéiert an och interessant Wierker sinn allerdéngs déi elektresch an mechanesch Komponenten, wéi Bensinsmotor, Gelenker, de Contrôleur, Rieder, Schubdrüsen, Fiedergafelen a wat et net nach alles esou gëtt fir wonnerbar Gefierer ze bauen. Wann déi Elementer richteg kombinéiert, huet ee schnell en einfachen oder och méi e komplexen Auto, eppes fir ze fléien oder och en Haus oder eng Garage gebaut. Sou kann een zum Beispill aus der Kombinatioun vu Gelenker, engem Kontrollgerät an engem Schalter eng automatesch Dier oder eng Trap bauen an och programméieren. Performance.
Vun der Grafik hier gëtt et net immens vill ze zielen, geschafft gëtt hei virun allem mat ville klénge Bléck. D'Spill leeft och op manner staarke Computere ruckelfräi an ouni Problem a leeft och soss relativ flësseg. Wann et awer ze vill Schubdrüsen an d'Spill kommen, da kann d'Spill och eemol aknécken, respektiv dat ass bei enger grousser Unzuel u Schubdrüsen zimmlech sécher de Fall. Well d'Spill nach net verdréit sinn ze vill fräi ronderëmleiend Stécker, mee alles an allem sinn dat awer kleng Bugs déi an nächster Zukunft vum Entwéckler gefixt ginn. Ausserdeem komme reegelméisseg Updates eraus déi sech aktuell just op Bugfixe konzentréieren.
Inhalt.
Den Inhalt gouf virdru scho kuerz ugeschnidden. Aktuell begrenzt d'Spill sech op de Creative Mode. An deem ass et fräigestallt ze bauen an ze testen wat ee wëll. Dat ass et dann awer och schonn. Fir spéiderhin ass e Survival Mode geplangt, vun deem ee bis elo awer nach net vill héieren huet.
A wat denken ech dann elo? Am Allgemenge mécht d'Spill immens vill Spaass. Dat flott an interessantste fir eis perséinlech ass, dass een aus e wéineg Eenzelstécker, wann een da bis verstan huet, wéi déi matenee funktionéieren, schnell ganz komplex Apparater gebaut kritt. Am flottsten ass d'Spill awer, wann een zu puer zesummespillt an entweeder eppes Grousses oder eenzel eppes Klenges baut, fir et dann zesummen ze testen an auszebauen, opzebauen oder einfach total ze zerstéieren. Am Ufank kann d'Spill wéinst de ville Kombinatiounsméiglechkeeten e wéineg komplizéiert a schwiereg eriwwer kommen, dat ass et awer net a fir dat. Schnell an einfach ze verstoen, rode mir iech effektiv un d'Handbook eng Kéier duerchzekucken, op dat een duerch den Haaptmenü am Spill ganz einfach Zougrëff huet.